لگی اے ہر کہیں کوں تریہہ محشر دی۔ لگی اے ہر کہیں کوں تریہہ محشر دی۔ حصہ اتھ ٻئے دا ٻیا پی ویندا ہے۔ صدف کوں پھینگ نئیں ݙیندا سمندر جیڑھا جو آپ دریا پی ویندا ہے۔ لگی اے ہر کہیں کوں تریہہ محشر دی۔ حصہ اتھ ٻئے دا ٻیا پی ویندا ہے۔ صدف کوں پھینگ نئیں ݙیندا سمندر جیڑھا جو آپ دریا پی ویندا ہے۔ اور نظم دی ہک نویں صنف سئیں پیشی خدمت ہے جو۔ توں اپݨا آپ ڄاݨیا کر میݙا منہ نہ کھلایا کر توں اپݨا آپ ڄاݨیا کر میݙا منہ نہ کھلایا کر تیݙے اندر دا شیشہ ہاں میکوں سچ ٻولݨا پوسے تیکوں وت ٻولݨا پوسے نظم دی نویں صنف ہے۔

تیݙے ہووݨ دی ݙس ݙیسن۔ تیݙیاں یاداں کلیپے وچ تیݙے ہووݨ دی ݙس ݙیسن۔ جݙاں سجدہ ولیکھے توں ذری ہک اولݨا پوسے تے قوت ڳولݨا پوسے۔ تیݙیاں یاداں کلیپے وچ۔ تے ݙے ہووݨ دی ݙس ݙیسن جݙاں سجھدا ولیکھے توں ذری ہک اولݨا پوسے تیکوں وت ٻولݨا پوسے اور تیݙے منہ توں محبت دی مٹھی ٻولی جو یاد اوسے تیݙے منہ توں محبت دی مٹھی ٻولی جو یاد اوسے ولا ماکھی دے ذرے کوں پھلیں وچ پھولݨا پوسے تیکوں وت ٻولݨا پوسے۔ تیݙے منہ توں محبت دی مٹھی ٻولی جو یاد اوسے ولا ماکھی دے ذرے کوں پھولیں وچ پھولݨا پوسے تیکوں وت ڳولݨا پوسے اور اڳے رستے اڑانگے ہن ملݨ وی تاں مہانگے ہن اڳے رستے اڑانگے ہن ملݨ وی تاں مہانگے ہن ساکوں قربان تھیوݨ لیوں ولا سر جھولݨا پوسے تیکوں وت ڳولݨا پوسے اور
شعر ݙیکھسو سئیں جو تیݙے ناں کوں زبان تے آن تے لب کوں سویجے چا مرسیں۔ تیݙے ناں کوں زباں تے آن تے لب کوں سیویجے چا کہیں ڳالھوں لبیں کوں بس ولا وت چولݨا پوسے تیکوں تیکوں وت ڳولݨا پوسے اور تیکوں لہندیں لبھیا ہیمی تیکوں سک نال سانبھیا ہیم۔ تیکوں لہندیں لبھیا ہیمی تیکوں سک نال سانبھیا ہیم تیڈے باہیں دا بئے گل وچ جڈاں اے ڈھولنا پوسے تیکوں وت کول اور
اکھیں بند کر تصور وچ تیکوں ڈیہدے عمر گزرے اکھیں بند کر تصور وچ تیکوں ݙیہدیں عمر گزرے کریجے کیا مگر ناصر اکھیں کوں کھولݨا پوسے تیکوں وت ڳولݨا پوسے کریجے کیا مگر ناصر اکھیں کوں کھولݨا پوسے تیکوں وت ڳولݨا پوسے۔ جݙاں ہتھوں باز اݙا ٻہسیں ودا لبھسیں توں جڳ سارے وچ ہے تاں ایویں بچپن دا ݙوڑھا سی۔ جݙاں ہتھوں باز اݙا ٻہسیں ودا لبھسیں توں جڳ سارے وچ ایجھاں ہتھ دا لیکا نہ ملسی نویں ابھریے شوخ ستارے وچ ݙیکھیں نقشہ میݙے اݙݨݨ دا ادھ رات دے ٻݙدے تارے وچ میں ناصر وسمیا ݙیوا سہی تے کوہساں یاد اندھارے وچ میں ناصر وسمیا ݙیوا سہی تے کوہساں یاد اندھارے وچ اور ایویں غزل دے چند شعر سن جو خان صاحب ہوریں دی فرمائش تے جو رستیں اتے پھال کریندی آپ مرودی رستیں اتے پھال کریندی آپ مرودی نال پچھاویں گال کریندی آپ مرودی اور شیشہ توں ہئیں تیڈے سامھیں ول ول میں ون سونے تال کریندی آپ مروندی شیشہ توں ہئیں تیڈے سامھیں ول ول میں ون سونے تال کریندی آپ مروندی اور چن تے جھڑدا سارا منظر میں ہامی چن تے جھڑدا سارا منظر میں ہامی۔